kan keimah ka min cu Van Nei Thang ka si. Hi tuni ah kan kazon kan tlangtar nan rak hmu bantuk in khan kazon ah kan pa simi Pu Zo Tung Hung he kazon hin biaruahnak kan vun nei lai. E mi tampi zong nan rak ingaih cio le te zumnak nei e kazon ah kan hmaika mi kan pa he kan ma chim mi phun a bik in refugee cawlcanghnak refugee ca hin lamkip in cawlcang ar cawlcang a si cun US lei park hnu zong ah miphun ca le Chin miphun caah an ṭhancho khawhnak le kaa dangdang ummi refugee ram thumnak a len kho lomi pawl hna ca zong ah khan hi bantuk in cawlcang e zeitindah an ca ṭhanchonak um khawh le timi kha a cawlcang mi si. Asinatein Tuten cu kan i ruah dingmi hi topic dang deuh kan vun si le vai ah hmailei ah a konglam le a rianṭuanmi tam deuh kha ruah khawhnak caan zong kha kan vun lak ṭhan te le tutan ah kan i ruah dingmi cu a biapi deuh tiah kan ruahmi ka si le kazon ah Covid kong le a chuahpimi mah di cun US election kong mah di cun Palewa lei kan miphun kan kan unau hna kong hi pawl he bik in kan vung kalpi lai. E Ka pa tuni ah hi bantukin Chin Media Place he uh, biaruahnak caan ṭhana kan pek ca kan i lawm. Uh, kei zong uh, tampi ka lawm ve atu hi uh, ka voi khatnak a si rua tiah ka ruat. Eh, nan nih hi uh, nan quality ṭha ngai ka rak ti to ni paih tua khan replay kha nan tuah kho cu. nan replay te zong kha ka van zo ah khan ah ziah ma hi hi US um i an kan tei hi ta kan ti hna i si keimah zong tampi ka lawm ve. Sai kan i lawm tu a bikin nangmah he kan kan Chin media page ni kan rai thai na he aluan chia kum thum rong kan pai kan rak to lewa comment la na rak kan bai comment la na rak kan comment ne ma lewa kan e ki kampa ne ba kampa zo tu mung ne comment te kan zapi ten wa ni kan rai lom tu na wa vei ke vei mu ngaithiam kan hal hmasa lai vei kha kutol kha challenge na ka tuah ma kha ka duwa ka phil kha kha kha vei si cu kan nu kha laitlang tung cu chan araki shan e kha ni hlei chung kha in chung i er ding ti kha si

cucu oh vei kha cu ka dam lo ti kha cu si lo nain kan nu kha ram leng in a ra kir caah khan ki oh. ram leng i a ra kir mi kha cu ni hlei chung kha inn mm. chung ah khan ni ni et lai ti kha si cucaah amah tu kha inn chung um i kei tu kha ve hotel ah alenga ka um Lili chung bakung ko. A tha si tak ma cun zul ko a tha tuk tlang. A vai cu chungkhar an dam di ko te. Eh an dam liu se ko o. Se. Tha tuk tha tuk. Raki rzazok raki raki rzazok he tia ka ti he ma chun airlines kha South Korea airlines rat ding se na South Korea kha ne thei ban tokin khatakin asi chang cha khan airlines dangin arki than zo ka bia ngai ka lom ngai ngai si ta tha tuk Ci ka pa ticun kan biahalnak cu kan vun lut le te tu he vai ah amma se bika hal kan du cho tu covid kong zong ka tu na vun ton mi nang ma zong ni khan nan ma chung ka hrim ni khan nan ton mi te kha tiang khan ton ne atu a hin ramdang lei hi zei kan tele Europe lei hna chu atla lei pang kha vun pan asina ten US lei kha ro lo pi khan avun kar ngai itika harnak zong kha an tam ngai i zeitin in dah US cozah nih hin a tawlrel ve ning dan si i cun riantuan kho lomi pawl hna ta bawmhnak a tuah maw siloah zei bantuk in khin dah US lei he an cawlcang ve ning si uh, US lei cu khi na theih bantukin uh, batak tein atu kan cozah a biapi bik cu president Trump hi biatak tein a cawl a ca zong thla kan cam Cun nan theih bantuk i US hi democracy a si. Cun kamkhat lei ah federal ram a si. Cu tikah khi division of power timi kha a um. Cucu president nih zeidah a ṭuan lai Cun kap state i a lu bik sinmi governor nih zeidah a ṭuan lai? Governor a tang ah kannih kan si ahcun county timi um, city timi um rih. County executive nih zeidah an ṭuan lai? Men nih zeidah an ṭuan lai ti kha rian khan aa ṭhen dih. Khakha si atu kannih kan umnak hi Maryland state asi kan governor hi Larry Hogan asi ati kho ngaingai amah chung zong kan i lawm cun kan county level zong hin batak ti i rian an ṭuan i i a biapi bikmi cu zawtnak kan timi khoika dah um ti sa khawtalei khi khi Washington DC kha chung i a kan si lo in khi khawtalei khawtalei ka ti tikah atu file hei ti ko se county hei te bantuk city hei te bantuk ah khan sizung um tikah khan khika le county nih zeidah an chim mayor nih zeidah an chim governor nih zeidah an chim ti kha kha a biapi ngai ngai atu lio cu batak tein an i zuam cuahmah lio pi a si Na chim bantukin kannih hi kan zual ngaingai. Atu lio cun na theih ko lai White House in bia chuak lengmang mi cu test cu zat kan tuah khawh minung cu zat kan test khawh ti kha khan chim kei cu kha biapi ka chia lo biapi ka chia mi cu minung pa zeidah an thi ti kha si kha Johns Hopkins University nih record an tuah mm. cucu valley cung mi bia zong nih an lak cio mi a si e mm. Johns Hopkins University atu ko umnak ah hin mi ni pakul mok lo long se nai te o e hi na ni ni thaizing ah hi hi bantokin interview kan in to lai ning ka ti te ka ka long ma nai chu cha chen ke ka chin mi hi keima zeik ka ro nak so so se lo in te facts kha ṭha te chim khawh ka duh. Cucaan i thaizing ka zoh. Vawlei cung i a thimi hi tingthum le thongriat le zathum le hleisar i si vawlei cung pumplo. Ni thaizing meithla ni kul ni hleiruk mu. Cui tingthum le thongriat chungin cun US na thimi hi thong sawmriat le thong sarih le zanga le sawmkua panga an thi cheu thum cheu khat a tling deng a tam tuk hringhran a thi bi kha a case kong tu cu ka chim lai lo a thi mi hrimhrim kha vale cung pumpuluk vialte thi mi phone in USA a thi mi hi thong som kua reng lo se tu hi Cutluk cun atu ah thih lonak hi kan um liopi a si i ramkip in thlacamnak zong her Khrihfabu zong le biatakte thla kan cam. US chung ah hin a zualhma bikmi hi New York a si. Thong sawmriat le thong sarih le zanga le sawmkua le panga chungah hin New York chung New York in a thimi hi thong kul le thong sarih le zariat le sawmsarih le pariat an si. An tam tatak. Hi atu lio ahhin kan governor New York i governor i Andrew Cuomo nih khan briefing a pek lengmang khan an theih lai. Kan hnu zar chungah a chim bikmi cu zai o tu zar chungah a chim bikmi kan hnu zar zong tlawmpal chim cangmi cu New York i hi tluk i kan thih a tam hi hitin a chim. President Trump nih travel ban a tuah kha Tuluk Tuluk kha tuah hmasa ka mu. Ka Tuluk le lu chuah kong rak lu thau ti kha tuah hmasa kha lio khan Europe le in kha travel ban kha tuah lo. European countries in. a hnupi ah khan a tuah. Cutikah Taluk cu vei ah US lawnglawng an lut lo cu. Mm. Europe lei ah nanmah Sweden lei, Denmark lei, cun England lei a lut i mah hna nih khan a tuah. US an rak luh tikah kha international airport kha khoika dah a phanh tiah cun New York i JFK John F. Kennedy International Airport, New York hmm. pawng te pakhat um rih. Khakha kha atu liu governor ni khan a chim lengmang mi pakhat cu si. Cu cu si i uh, uh, vei taluk lei travel ban atua mi kha cu uh, atuan pa ko na in asina in Europe lei travel ban atua mi tu kha cu zeikati la anu pia khan asi ti kha kha kan governor ni khan a chim Cun tlawmpal te thi lo lei kong kha thi lo lak timi cu ahohmanh kha va mawhchiat ding kha si lo. Sinain policy makers le scientists pawl nih cun khi zei kan ti lah analyze cu tuah phung cu si i ni thaizing ka zoh tikah South Korea in a thimi hi zarhhnih le sawmruk le pahnih lawng an si. Mu. I Virus kha USA Washington State ah a phak kha January thla ni kul in ni khat a si. Mah kha kha South Korea nih a coronavirus a phak he ani kha khat. Sinain South Korea a thimi cu nihin ah zahnih le sawmruk pakhat a si. Khi confirm case pawl tu cu phun dang va si selo mu a thimi. Tuluk Tuluk in aa thawk. A ho popo nih

Ve an a chimmi cungah atu USA atu cu a tam cem a thimi an si cang e te. Uh, cheu thum chung cheukhat hrawng cu na chim bantung cu an si. Zeitindah acozah nih hin uh, atu ah lockdown pawl atu uh, travel ban pawl zong cu a vun tuah ve ko eh. Asinain a ram chung i bawmhnak a tuahmi hi ma siloah zeitin a khamnak pawl facility lei pawl thilri a hmanmi pawl hi ma a chanbau ma zei khi dah a si hnga te khin na puh dah pik nang maw nih? ruahning cu a phunphun si um i kei i kan governor hi ka duh ngaingai ani hi republican a si cu mu i kan ni kan umnak hi maryland state hi blue state an ti democrat ram a si sinain a fel tuk hi a za tuk i ani hi ve ah Republican party party hi governor an thum ko. Ah. Cun US i pumpaluk i governors association zong hi amah hi chairman a si duh bik si. Cucaah amah i a chimmi cu a tam deuh cu a nuar deuh ti kha kha pakhat cu chim. Federal nih an cawlcangh ning ah. Cun ati atu ne ti mi khi hman rua pawl mu. Atu kan nih kan governor hna cu khi South Korea in to nai te khan 1 million reng lo kha khi thil khan an an rak phawt kha maw cun anmah taluk zong cu atu new york ah van an si a massachusetts an si zong ah khin taluk lei in to thilri kha an rak phawt cu white house hrim zong kha taluk lei in to thilri an rak phawt cucaah pakhatnak ah cun a chekhwan nih cun anuar deuh timi zong cun um anmah president trump nih cu a kan tuan ko to travel ben cu tuan te to kan tuah ko an ti ve. Uh, asinain overall in zoh tikah America pumpi nih hin amah President Trump long mawh chet ding salo timlamnak kha an rak ngei lo. Mm. Timlamnak kha an ngei cio lo tikah atu kha cu uh, governor uh, Cuomo atu New York governor lebang ne chun atu PPE kan ti mase an ti mi zong kha zial kan mate kan ser ko lo ti kha atu New York zong cu kanmah te kan ser ve lai ti tu an ser chawma ve sang hmm. cun ni zan zong kha President Trump kha ava kali Pennsylvania an sernak hmun zong ava zo hmm. cucu na ka hal mi a khan ke zei kan ti lai management atu i atu i coronavirus a rat tikah khan kham te tikah khan tracing ka doi hau zu mu doi ho chun ke lai le nan ni chun nan thei ti lai nan ngak chia e kan ni kan chan lil chu ke khot vaya khen lo kan ri a zu khi kan tlai ni chu mu vaya tham chung ka zu kha rak lu i ma ka cho kho lo ding kha to kan dum chu se khaban to kha atu coronavirus kan tu na ka khan Democrat lei cu an lungtling lo ngaingai. Sinain anmah Republican le President Trump nih khan cun kan i zuam ko dakaw ti kha si. Sinain a US pumpuluk pi overall in zoh tikah hin cun zei ka ti lai atu thilri hna South Korea an va lak. Khadua Taluk sin hna i bawmnak va hal cu vei an hum lung Zul tuk cang ti. Oh, Taluk sin i Taluk sin i White House bak ni bawmnak a hal cu vei tu vawlei cung cu na theih man tuk in Taluk versus US si ko su mu. Si si si. Si mu. Kha dir mun kha kan phan. E zei si zong mana thil lo kong cu ho man kha ingo chai chiat ok tha lo. pe Pathian sin tu ka thla kan cham cheu si ko chan bawmnak kong na ka ti ma kha tu kha bawmnak kong kha tu dong kha vaya tu democracy le ne khan 3 trillion te ma bom na kan hali hi hi ma hi action an an to mi he Atu ah Trump a cawlcanghnak hi an lungtlin lo ruang hnga maw si maw siloah zei ruang ah dah uh, anmah nih hin hi tiang bawmhnak tangka hal hi mu uh, an hmm. siloah election ha an neih ruang hnga maw uh, mipi lunglaaknak ding ca hna lungchinlaknak ding ca hna maw an timtuam mi si hihi zeitindah Covid he hin zeital le hi Covid ruang a chuahmi le election hna he muti zeital i pehnak he a um hama bawmhnak kong hin politics cu si ko atu election hi November thla ni thum ni an ha si cang lai i um atu tiang i anmah Democrat lei zong nih an chim ciomi cu aho paohpaoh Republican zong si ko hi thil hi cu kan thih lonak kong thil a si tikah ahohmanh hi politics kong hi ruat hlah usih kan himnak kan damnak tu hi ruat usih ti cu an ti cio i Nizani na timi kha si house ni zan ah khan pass mi kha si ma kha house ah khan nan thei bantukin atu democrat khami chorti an si chumo ma kha kha atu a senate a kai than lai senate tu khan chun republican khami chorti an si than sa chu cha chu an chei ma lai e an chei tika khan atu federal ram asitika khatimi akhan atu democracy ram akhan house ni an pass zong hana senate ni adu lawa khan chun a ngah lo. Cun kamkhat le sinai nih an duh ko zong hmanh ah house nih a duh ve ṭung lo si ah khan cun a ngah hoi lo. Cucaah cun negotiations an ti i mah kha an i ceih hna lai. An i ceih an i ceih lai i a phi pakhat kha cu chuak te ko hnga long ti cu ka ruat. Sinain house nih an ti ning ci cia cu a si hnga ding maw. Hi khaka ka zo i items te te kha um ko. anmah nih cuzat cuzat cuzat ti khakha i pakhat pahnih lawnglawng chim ka duh i pakhat cu atu kan governor nih hi a ruah bikmi siseh atu kan county executive nih a ruahmi cu atu sizung kan kainak hi a hmun ah si sizung lei khar thazang chaw se state cozah kha phaisa kha tam deuh ra kan pe u county kha phaisa tam deuh ra kan pe u zeicadah front line akal tatak mi hi tatak lo acun county pawl city me bo to gon si chu kan ni kan thazak der tuk ti ka se ta chun na kan ni kan um na ke howard county kan ti chu i atu khi kan i zal lo rak kan hlu law mask hna kha kan hmu rak kan hlu ti tok mipi an kan hal cu atu zong testing kha kan kavan ah nupi kha South Korea si van chet van van that ah South Korea le test na kha tampi an rak phol kho se satuk chu atu i governor Hogan ni hin state i tam deu chol kan hau local level city kha thazang pe kan hau an ma to ko tai sing hu ta tak an se raltuk a cun mu cu Trump nih President Trump ral kan tu ti khi cu ral a tu taktak tu hi taising kum pawl hi county level an si city level an si ma hna tu kha thazang chuah dia u si ti kha kha ani an kalpi ning cu si democrat kalpi ning cun anmah republican leitu kha cu cu kam hnih ka chim a hau zamu ka to republican leitu kha cu a si ve ko a si nain Naite ah khan 2.2 trillion kha kan pass cang. Mah kong kha tlawmpal te kha vun kal hmasa ta seh. Cun annih nih cun atu in a theih ko i reopening an ti mu. Ong than cang si ti kha kha haka le deuh kha an kalpi. E anih democrat nih cun ai um ta ri to thihnak le nunnak tu biapi che u si. ti khakha o an hmurka in cun thinak nunnak zong cu president ne pakhat nak chiah ti ve ko nain an action plan ah khan khi economy a that lo wa cun in kan tuar tuk la hi an ti kha cun bom nak ka tlongpal ka van lut lai uh, department of labor ti hi federal government um hi si mani cun minung pa zeizat dah unemployment rate kha statistic a chuah khi a fox news hei ti bantuk mo cn na ka lak mi si lo mu an mah federal i government thana pakhat si ve mi labor department hin minung pa zeizat dah rian an hmu lo minung pa zeizat dah rian a tuan ti mi hi ma nih cun statistic a chuah ma ka to chu ka lak mi si

36 million market an tam tuk tam tatak ka duah na nih Norway Denmark European countries nakin England chim lo atak an tam tuk 36 million nakin an tam dik cang ka rian ngei lo kha cu tikah okay mah rian ngei lo kan timi chungah khan 39% hi thong somli kumkhat thong somli nakin atlom dik mi an si kha va ruat tuah usih. Thong sawmli hrawng a hmumi nih inn an cawk hei ti ko usih. Hmm. An rian pakha a tlawng ko sia khan cun har cang. An fale sin an kai ve zitin a khuan sa lai. Cun 19% hi thong sawmli le tingkhat ka lakah hmumi an si. 19%. Annih tu hi cu thongsong sari cung a hmumi tu hi cu phaisa zong an i khon kho deuh lai i khuan va sa kho deuh hna. Ta thin percent hi tingkhat a cung an si. Sinain tingkhat le a cung a ngeimi zong hi a hmumi zong hi in tha lo tha cu khuan sa ve cu. Nizana kan nu he bia kan i ruah. ka timi cu Khrihfabu zong an ṭha, an kan dawt. Atu hi kan nu cu pastor a si te. Nang hi rianṭuan lo um law zeitindah khua kan sang hnga atu ah inn a si lo hi townhouse kan um i te kan townhouse bill hna hi ka hei tuak. mu i india na ummi tu kha cu aning deuh inman kha foi deuh te citin a khua kan sang ha ka ti cun hi ka hin kan no le te te an rian kha a caan kha hours kha a tlawm tikah khan atu hi an ka fial atu zong ka tu a piak hna in man kha atu i thum chung thial kho asi an ti an thial cang cun ti ni ah khan kan unu pakhat ara ka leng Leaf kha a rianṭuannak in leaf kha thla khat chung bak ah a khawn, a hman dih. A nih a ṭuan ngam lo. A ṭuan ngam lo tikah khan a rian nih khan khi unpaid leave an ti i mah kha kha an pek. Atu hi nikul in na ruk a dong cang lai. Rian lo in thla hnih chung si cang. Ah, ka ṭih zong hmanh ah ka ṭuan a hau ko tiah a ka ti. I kha bantuk a tuak tikah thong som thum le thong ruk an si tikah khan har tak in an har. Cucaah atu Democrat nih khan an i thawh i atu tan hi cu minung pakhat ah thongkhat a zahnih kan hnulei kha cu ngakchia ka zanga ti si atu kha cu upa ngakchia ti loin thongkhat a zahnih si lai amah belte ngakchia kha pathum tiang lawnglawng si lai ti si cucaah maximum kha thong ruk a si minung pakhat ah thongkhat zahnih minung panga tiang kha se lai thong rak kan pek hna lai tiah kan ti i mah kha kha vun chim ko na vun chim ya khan chim na vun chim na na biang ai na bi chim ka vun ngai i ruwa mi chu atu a hin kan ma chin mi phun cha abikin vaya Khi atu taman lo taang te le khi punghman te ti zung sang kai lomi sia material a ṭuanmi pawl ca hin cun Democrat nih an halmi hihi 3 trillion hi a phes kho Senate zong nih a phet kho a kan cun kan ca hin a ṭha cem ding dirhmun a kan a vun lo ngai. Aw, si a si ko. Atu i atu atu i three trillion kan timi kha cu a dangdang a tel rih cu. Mu a dangdang kha tel rih. Asinain atu i bawmhnak ka timi minung pakhat ah thongkhat le zan hi minung panga tiang thongruk an timi kha cu Baya, kanmah Chin miphun ca zong a san a tlai ngai kanmah ca ka si lo in kan ni hi cu kan rian tuan nak he de vaya ahodik dah thlah phuah kha Mizoram i lam lam cawh lio kong hna hlah phuah mi thing si van hlei sung hal lo thei min lai ve kha lam cho wal timi kha e o lam cho wal ta ko kan si chu tu kan ni kan ni ne chu mu ta chun na ka roll processing hi ti bantuk hna ah kan tuan tik ah khin zei ka ti lai kan nih kha cu rol hi ti bantuk rian tuan ah khan chun rian phuah khi khi chatluk cu atom deuh kan ti lai ta chun na ga tu ai wan ha khan chun sachan na ka khan tuan chu sanain khapia khan sachan na ka khan satha na ka khan tuan ti ka khan Covid case um ko zong man kha an tuan ter ko hna cham an ṭih bu an tuan ko. Mah kha si a biapi bik cu atu bantuk bawmnak um sele cu kan ṭih bu in kan tuan hna lo. Cun kanmah Chin miphun chung zong tu zawtnak ngeimi an um pah len cang. Cucah hi an kan bawm han cun ṭih bu in kan tuan hna lo hei ti bia. Ṭha tuk i Atu ah amah vialte na update na vung kan tuah i fake lawng tete na vung kan lak piak i kan i lawm tuk kan mah zong kan biahal mi cung a ṭha te tim tuan na rak kan nei piak i kan i lawm tuk e atu ah kan vun chim bantuk khan ka biahal mi election khate a vun tikah khan hi zeitin da kan ma chin mi zong ne hin atu nang ma zong US ram e chin mi kan community cha rian tampi na tuan e Me hi kan hal le ma hal lo timi hi keimah ka ruat ngai. A ruang cu minung pumpak cio thimnak si tikah cheukhat nih cun republic lei a uar mi zong um lai cheukhat nih cun democratic lei a uar mi zong um lai i tu cawlcang ning ke a zeitin dah democrat le an thatnak le an chiatnak kanmah Chin miphun caah uh, zei kan te pakhat pahnih te mah mah ve thiam thiam cun republican lei zong kha uh, an chiatnak an thatnak kan mah chin miphun cha zoh chi in makhate ka kan chim kho lo kha na chim mi chung khan kan miphun ne an ma ne zei da kan cha a tha deuh le timi tahfung an nei khona ding te kha nang mo na ruahnak te kha kan chim kho ta uh, si thim nak hi november thla ni thum ni a si lai cucaah uh, atu chim hi cu vei a tuan deuh rua tiah ka ruat tahchunnak ah august thla hrawng maw september thla hrawng ah khin voikhat cu i tong ṭhan u sulaw ṭhang ha maw ti ka ruat i si atu lio hi cu amah belte ke november ni thum ni ah khin mipi nih issues atu cu president nih Trump nih zei hi dah a tuah khawh lai cun atu i Democrat le former president Joe Biden hna kha atu i Democrat le nominate an vun tuah taktak a sia kan cun amah nih khan issues kha ta chun economy ma si maw healthcare maw foreign policy maw kha bantuk a vun um te lai mahka khan aho nih dah a ṭuan kho deuh lai timi kha a sum an tah te hna lai. Cun a dang pakhat tu cu atu tahchunnak ah Democrat ram a simi kanmah Maryland ah hin cun uh, President Trump hi camping hmanh a rak tuah lai lo. Aho aho kan ti zong hmanh ah khan vea uh, amah Democrat e candidate Joe Biden kha an vote ko lai. Tahchun ah South Carolina ahcun red state an ti cu mu. Kansas state hna cu red state ka bantuk Republican party kha cu Joe Biden ka campaign ba theng lai lo abapi cu swing state an ti ni atui independence an tam na Republican zong si tung lo Democrat zong si tung lo i tahchun na ka Pennsylvania hi te bantuk Michigan hi te bantuk Florida hi te bantuk Wisconsin hi te bantuk long long akhan maka biapi an zoh te lai cucaah cun man hna nih khan zeitindah an ruat timi kha atu i august si lo september thla tiah raka hal than te lo ka ti mi cu kan le duh lo bia si lo mu kha song sang ah khan mipi thinlung kha a fiang deuh lai. Zeicahtiah a sung man tah dingmi tiah ka ruahmi pahnih um ko. Pakhat cu atu i coronavirus pi hi President Trump nih zeitluk in dah a hmasai na ka halmi kha khi zei kan ti lai khi execute okay manage atu khawh no ti kha kha pakhatnak a sunat ta lai. Hmm. Cun pahnihnak pahnihnak ka tikah a niam deuh ka ti duhnak si lo. Pahnihnak cu atu kha ka chim cang kha 14.7% unemployment bi kan cang. Atu airlines zong ah hin hitibi kan si dih cang. Hmm. Hi tluk US um bal lo cu. Kaka si i hi economy bi kha Trump nih maw a sersiam ṭhan kho lai, a tunmer ṭhan kho lai asiloah Joe Biden timi kha mipi nih a sung an tah te lai. Mm-hmm. Cu tikah cun atu September thla hrawng October thla hrawng ah khin cun atu na ka halmi kha vei vei a oh oh kan kan le du lo bia si lo mu kan le du bia si lo rak hal ko ke azei po rak hal ko atu khatika khan sinain a ṭha atu cu keimah ka ruahmi issues lakah hin atu ka timi kha atu economy pi kha cucu pakhat cun health care hna pakhat cun atu atu executive experience an ti atu a rianṭuan ning kha kha bantuk hna cun foreign policy te pawl kha kha hrawnghrang ah khan cun zeimaw khi thli a fim deuh cang halo tiah ka ruat ah si tha tuk eh vaya hi kong a tampi na kan na un kan fian ete kan ni lom e vaya atu bom na an hal mi kong te ka bi hal nak ka ka kir than ta le ka shel mi te me Atu ah khan hi bawmhnak hi a ngah dingmi hi uh, zei kan ti le undocumented uh, immi- uh, immigrant uh, Oh. kha pawl zong kha si an hmu le ti kha si i Hmm. mi mi zeitindah nang zong nih uh, uh, undocumented te timi hi khi zei kan ti lai illegal timi biafang hmang loin phung lo ti kha hmang loin undocumented can khe canha a ngei lomi ti kha kha amin khan pek hna amasai i thong khala zan hi ngakchia zanga ti leo khan ma kan tel hna lo sinai tui undocumented kan ti mi hna kha rian an tuan i tax an pek ṭhiamṭhiam. Mm. Sinain social security number an ngei lo. Cu tikah a hmasa bawmnak ah khan ni khan an pe hna lo. Oh. Cucaah atu tan ah hin undocumented pawl zong pe hna u si ti kha Democrat nih cun an kalpi Republican caah cun

Joe Biden cu a chin cu a camping lio ah anmah democratic eh, presidential okay an debate lio zong a chim cu a nation of immigrants ti cu US he sa an khut an khuru ning kha a khat lo democrat khuru ning Joe Biden a khuru ning cu hi ram ti hi US kan ti mi hi immigrants pawl kan ram a si ti President cu Trump a ruah ning cu khi he khan opposite a ling telet a si. Mah mah kong ah khan atu ah Senate an va kai tik zong hin mi hi an an bia tung an an i khamnak hi asi ti la da ti khi tam ati lai o o vaccine kha chu chim ri house atu ni zan house zong man an kha zo lo republican vialte ne chen no an ti di ko si si Ṭha tuk i ka pa Mathis cun hi hi Covid kong le US kong nan nan sining kong te hi amah vialte kan i ruah kho te kan mang kaa lawm tuk ve. Aw. Ve atu hi uh, kanmah Chin miphun zong hi harnak kan tong ngai. Uh, can give in uh, a bik in atu lio ah linsa ngai mi uh, ve hi Palawa i a cangmi hi ti news tampi kong nan chim cang an voi cang i nangmah na ruahnak te ti theih kan duh ngai ve. A bik in atu ah refugee kong he pehtlainak riantuan peng na si tikah UN zong he le pehtlainak network connection tampi neimi na si. Cun atu ah kan hnulei news i an vun chim bantukin Ursul Tet te mah ne a biachimmi pawl kan anmah tamaro lei ne camp pawl hna sakpiak ding le tamaro lei ne bawmhnak pawl hna te hi kong kan chim i hi kong kau hin nang mane zeitin da na hmuh ning da na se i zei bantuk hin da si ding se ti khi na hmuh ning ka uh, wan chi uso thet achim na ti mi kha kan nu zar zartani a si ko rua Chinland Post nih a halmi kha a si ko lo maw? Si si. Oh oh elo elo. Uh, vei uh, pakhatnak ahcun uh, lunglawmnak tampi ka ngei uh, ramleng uh, ram chung ummi kan Chin miphun Khrihfabu a big mino tiang nubu tiang nih hi tluk in uh, palewa ah kan unau an harnak ah kan har ve kan ti an ngeihchiatnak kan i hrawm hna kan ti i thla zong kan campiak hna cun atu kan ni hi Chin Baptist Churches of USA timi nih tholom te holh cio an kan ti i mah cu kan thawh cio cu lawng se lo thlacamnak zong in ngei piak hna ka lawm tatak cun keimah pumpak zong in ka ngei chiang ngai hi tluk i kan unau hna nih an tuar ing mi hi ka ngeichiang ngai cun atu unci usu thet zong kha amah kha kha play wa lei si kha a chimi kha ka ngai ka ngai tikah khan amah a chung khat ching la rol chan zong a thi mi khan um ma apu mi zong khan um tikah khan amah zong a bia ka ngai tikah khan ke a ngeichia ngai ti kha ka hmuh cun amah zong kha ke data khan a si tikah batak te atang cun phaisa an hlumi hna kong zong ka cizin zong kha pia kha kha kha a tha ngai tin tin tin ka ruat i e atu na chim bang in kei hi UNHCR kong le UN kong he pehtlai in tu ke experience kum kul le kum ruk a si cang cucaah a chung i a tuan mi kha soisel kha a si hrim lo a ho hmanh soisel ngam ding zong ka si lo ka tuah khawh mi zeihmanh ma lo mu thla ka cham ama belte atu na chim bantuk khin na bun ka hal caah khan khi experience ka hmu mi tu tu kha tlawmpal te form kha kan kan duh hna mu sharing tuah kha duh i mah kha kha pakhat pahnih te kha a ṭhan ti si ah khan cun khi sana ka thai ko ha atu wanji usu thet ni a chim ni nga khan atu kha minung palewa sia samian sia khan thongriat thong kua khan si chang e cun camp zong kha in dong khan thong hnih hrawng kha sak piak ding kha si ti atu thongkhat deng kha sak dingah ka phaisa kan ngei ti ma harnak zong ka chim cun atu zun thla si cang lai te fur mu cun cu pin ah sian kai zong cu fun si cang lai ti harnak tampi kha chim kha cu kan thei di cio mi si ho popo thlacam dak in tha zong chuah ding kha ka duh camp saknak kong kha amah a chim ning ah khan vei van nei ralkap si lo in anmah cozah nih a ti deuh rua ka ti anmah state a cozah le cun vei ah khan buhu ah khan bawmnak hal ti ka mu mah kha ka si i camp kong ah khan hitihin ka ruahmi a um i hi IDPs hei ti bantuk refugee camps hei ti bantuk hi sak tikah UNHCR zong nih a sak ning te khi a ngei cun OCHA zong nih a ngeih ko cucaah amah nih a chim tikah khan zakhaing i an sakmi kha mah pungsan kha kan zoh lai kan sak lai ti Zakhaing an sakmi hi lam nai te cun ka hmu bal lo, lam hlan cu ka hmu. Zakhaing ram hi ka kal cang tu Thailand ko myo a mu. Zeitluk a that le a chiat cu ka thei kho lo. Asinain zakhaing ta zong cu zoh ca tha. Cu lawng si loin UNACR le OCHA nih an tuahmi te khi um ko kha kha khi tha te hlat ko hna se ti ka duh. Cun A pahnihnak ahcun Kachin Baptist Convention nih Kachin IDP camps an sakmi a um. Cucu Mincina i Erawati tiva ral kha si i mine somthum hrawng kal lawng si anaih te. Mah pi khi atu 2011 in KIO le KIA le Kawl ralkap an i tuk tik ah khan kha an i tuknak khua vialte kha an tli dih an tlik tikah khan atu i Kachin Baptist Convention nih khan khenpi khan sakpiak hna mah khi voi hnih voi thum ka va zoh cang cu anmah an model zong khi zo kho hna sal ti ka du ha cu cun si kho se le cu Karen i refugee camps khi atu mela camp zong khi ka va zoh cang ti atu Thailand i khi meso pong te umi anmah camp zong khi va zoh khong ha sal ho khatakin apung san kha tahchunnak ah tu IDPs te cu vale cung 40 millions reng lo nu chu atu Africa ram hi a tam bik an si cucaah khi IDP camps timi hi khete khi mun kha sak so kha se lo UN nih khin criteria te khi angai pungsan te khi angai di khaka kha pakhan azei cha tia an sak chang ah cun phaisa tampi bi lai tho than zong kha a tha ti lo inn sak he a lo ko cu tlakrawk inn kan sak ti ahcun an sak hlan ah engineer nih pungsan sui hmasa khi mu kha ma kha kha kha khi tha tein cozah zong nih khin vei kha bantuk te pungsan te kha ruat hmasa na selo tha ma mo ti kha ruat cun hi bantuk i camp ah hin management kha ohun in a tlai lai ti kha kha ro hau ngai si Ka thin IDP sa ahcun ka Chin Baptist Convention a tlaih ko. Cozah nih an tlai lo. Makhakha kha bantuk zong kha atu ram leng ram chung an kan ruahpi ko lai tiah ka ruat. Mah tonte kan atu cozah nih a tlaihmi le hi bantuk a dang i atu Kachin Public Convention pawl le sero le UN lei an tlaihmi hi Zeikhi dah aa dan deuhnak ding si an thil tuahmi zei bantuk zawn ah khin dah aa dan aa vai dan deuh hnga cun zei ruang khin dah tlaih ding kha an si lo timi ka te uh, vai cozah pi kha mu uh, cozah nih a tlaih ahcun khi zei kan ti lai uh, transparency an ti an ti te ko hol in puin le min ta mu an ti ko ruak te o transparency kha zei tluk da um lai kan thei lo chan accountability timi kha zeitin da kan hle lai accountability hi kan thei lo zeitin da kan le ha accountability hi mu cun Oh, like dictionary zo than ta ho. Cun ha ki access to camp zong khi camp e lu chuah duh tika khin zeitluk in dah um nai kan thei kho lo. Cu ca um Sikh hosel cu atu i uh, Kachin Baptist Convention pong san khi Cun biaknak lei i a ṭuanmi kan pale pawl hi an fel tuk, an fit tuk. Mipi zong nih ka zumh an um cu. Neutrality zong khi biapi ngai cu kam khat le kam khat i ṭanh ka ngei loin ka zong kha a si. Cun a dang pakhat cu UN agencies kha an i tel hrim a hau. UNHCR hei ti bantuk, UNICEF hei ti bantuk mu. Uh, tahchun UNICEF cu uh, ti le phakchia kong hna. Cun uh, a dang pakhat um rih mi cu uh, international community hi an i tel a hau. Mm. International community ka ti ka phun hi ka ṭhen. phunkhat cu acozah tahchun US acozah mu Japan acozah cun adang pakhat cu international community ka ti tikah INGOs kan ti mi hna khi international non profit uh, khi government uh, uh, agencies pawl organization pawl ka reng guna tampi anum ta chun naga kan ma kan in bong mi catholic relief services hi ti pawl biaknak lei hmanh khi a tampi kan an kan zuan hol ai so international community zong nih an kan zuan ho duh ding ahcun acozah le acozah cu theipi nak ce her lengmang ko lai sinain acozah tlaih nak khan chun atu bantuk khrifa bu ni tlaih kha khrifa bu mo pakhat ni tlaih kha ma kha kha atha deuh ha mo ti kha ka ro chun camp management lamang zo atu ka ti bantuk khan Okay. Khatkhat inn sak lawng kha za lo cu. Heh an ciamazi kong, sianginn kong, pi kong siri cu mu. Sanitation kong hna siri cu. Cun protection an ti khen chungah khi tha te khi zei kan ti lai him te an um khonak ding kha zeitin kan tuah lai atu cu atu i an cheng le khem kan ti ni cu UN nih a biafang ah cun shelter an ti chu mu khi ka aw fiang lo sual ah S H E L T E R si cu i dornak ha i dornak lawng kha khema cu si ti lo cun kha vialte phaisa alut a chua an phot mi hna kha vialte kha zikin a khod nation an tuah lai cun kha bantuk an tuan tikah khan international level i criteria te in hmang i kan tuah lo sia cu ong an kan bom du lai lo cu ca cun monitoring hi ti bantuk mu kan tuahmi kha zeitin monitor kan tuah lai zeitin dah evaluation kan tuah ṭhan lai tuah lengmang hau accounting system le wang cu ṭha te tuah lo ahcun bia khat hmanh ngah lo cu kha vialte tuah ding ah khan cun khi professionally tuah hau i atu kan har tuk kan reh thei tuk lio ah vut ti vun zuan ho ti chung a tlami char khawh phun kha si lo i long term caah khan tha te professionally tua kha a tha hnga maw ti kha kha ke ka ruahnak sa so mu ka ti ka ti bantukin an i zuam kan i lom hna na vun chim mi pawl kha atu ah tha tuk mi si te hi ti hi Cu bantuk hi an tuah khawhnak ding caan hi kanmah mipi nih hin tah uh, kan voice hi kan langhter nak ding khi a lam khi a um hama na hei na hei naman na ruahnak amu hi bantuk lei UN lei vai pawl hna nih an cawlcang kho an vai an lu khawhnak ding hin kanmah abik kanmah Chin miphun le uh, ti Palawa a ummi pawl hi a harsa men si tikah kanmah Chin miphun nih hin tah zei ti tal in cawlcangh khawhnak khi a um hnga ma? A um. Cucu tahchunhnak ah ram chungah anmah cawl in cawl cio cu kan i lawm. A cozah nih biatak tein an cawl i tu i central tiang buhu tiang an kalpi cang kan i lawm. Atu ram leng hi nanmah Europe lei zong cu phaisa cu zat an kuat i Denmark in kan thei cu Norway in Sweden in kan thei kanmah US lei zong an kuat Mino nih an kuat. Kha vialte kha zeitin na coordination kan tuah lai ti kha kha bia ruah hau ruah tiah ka ruat. Tahchunhnak ah, nai ah khan uh, atu Australia in uh, Dr. Dennis Sumong te cun hika in Dr. Uh, Thlaur Bohin te cun uh, Reverend Satin Lal hei te man tok Dr. Uh, Hrekio hei te man tok zong kha bia ne ruah hna ṭhang ngai. Sanain tu cu hi zunthla naih cang lai hi ti sosok a hau cang cucaah cun kha bantuk atu atu ban zung chan a si te ka kha bantuk ha a si kho a si tuan te tua i cun cun a hrimhrim hi bantuk cu kan ni a lenglei ni hruai phung se lo cu a chung um mi nih an kan hruai ding a si a chung um mi nih an kan hruai ding si kan ni na ni sweden um mi denmark um mi kan ni us um mi tu cu a bom tu long kan si ok se Cucaah atu bantuk i CMP zong nih atu bantuk i biaruahnak nan kan ngeimi hi ka lawmngai hi zong hi nan tuan a si nan mah media kha nan biapi tuk. Atu ah ka dang hin hi bantuk in a cozah nih hi bantuk zawn hin te a tlaihmi ta a um bal ma ramdang ah mu tu kawlram hi a vui khatnak ma a si le a theih bal mi a um ma A fiang thei ka thei lo cutu cu. E, ka theihmi tu kha cu a tam deuh kha cu UN agencies nih an tuahmi kha an lak cio i cun atu um, tahchunnak ah Thailand hrawng le refugee camps lebang kha cu refugee tu kha cu ram leng a si te Khatu ka cu UN va tlai ID piece tu ram chung mi kha si a ka thei lo tlawmpal hum kwa ka to ta hau lai kan phi kho lo e hi hi an to mi hi kawlram zong cu election zong anai ve hoi cang tu bantuk nak nak nak long an si ve ha mo mipi ve nak nak sing lo ma ti ke rong nak ke bun um ngai oh oh Zeitindah nangmah nih na ruat ve va hi bantuk lei ah hin? Khakha cu a chung um lomi kan si tikah ka thei kho lo. Amah belte hun Jesuh ṭhet a bia chimmi ka zoh tikah anih kha ni tah khan a si tikah khan a lung a fak ti kha cu ka hmuh ko. I anmah acozah nih zeitindah an ruah ti kha cu ka thei kho lo i te. Sinain anmah cu an lungfak a zum. Zeicatiah kanmah ram leng ummi hmanh tu kan lungfak cu. I atu bantuk ahhin cun politics kha cu aho popoh kha ruah lo kha ṭha si politics ruah lo ṭha UN nih UN nih research a tuahmi atu Korea te yang hili yang hili a thimi ah khan atu hi Kawl ralkap nih hin te tamro nih hin zeikan tele crime against uh, humanitarian tikah uh, ati hna hi tikah hi bantuk bantuk mipi cung e har zeng tena ral a tho no mi tikhan ati hna mi hi UN lei nin tai bantuk he zei tikhin da an lak ve tinga kawlram cha hin ta hi bantuk lei A um tik ahhin lenglei nih mati an hmuh tik nain Kawlram ta hin tah zei bantuk thil dah a cang kho? Atu Yang Hi Lee kha UN i special reporter on human rights ti kha si i Kawlram i human rights i violation pawl kha UN ah khan a chuahpi tu kha si na chimi kha april thla ni kul ni kua khan a chimi a chimi cu atu zakhain ram le zakhain state le chin state i ummi kong he petlai in war crime le crime against humanity asi kho cu ca investigation to hau ti a ti

an chuahpimi bantuk hin hmai le hmai lei ahcun thil kha si khomi si asinain atu i short term ahcun UN i Geneva pi nih kha bantukin crime against humanity asiloah war crimes um kho investigation tu a hau a ti mi khi a sang tuk cang kan kong kha atu cu New York le Geneva phan cang cu Cusak ka ruahmi cu advocacy tam deuh kan tuah hau. Cun media hi si kho selaw nanmah CM page hna hi palewa ah khin pakhatkhat dik hi palewa thong ka vun than kho selaw sinain nan kala jan in tlaih hna lai ti. Hi bantuk kha tu khi international news media da ko a chuak tuk lo cu. Kachin kong si ahcun CA nih na chawi BBC a chuak cang maw? Atu Arakan Army kong si ahcun cun khakha si i um, cun kan nih kan kong he an kan thei ngai cang. Cun atu uh, UN e Secretary General atu New York i a thumi khi Antonio Guterres zong nih khin Chin kong cu a thei ngai ngai. Zeicahtiah UNHCR i Geneva headquarters ah dakaw UNHCR a ngan bikmi si cu. Cun amah a tang i a ṭuanmi pa Walker Tuck an timi khi atu i New York ah UN Secretary General a zung ah khin assistant Secretary General ti si cang. O ka thak cu Malaysia rak tuan cu 2004 ah khan keimah ka rak tuan lio khan ka boss azak si chamu khakha si chim du mi cu batak te in international level ah khan kan vun chol dio sia khan chun kan kong kha foi te an kan thei lai i khati an kan thei a khan chun kora kap an chol chak ning zong kha ani ani ral ring deu lai kam khat le i zong ni khat ani ral ring deu ve lai zei chatia Kachin atu 2011 hnu i KIO le KIA le atu ralkap an i kah hnu IDP cu ke tingkhar in lawn um cu mu kei cu michina le laiza karlak vialte ka hung hmuh dih cang ka va phan cang cho anmah kachin IDP to lu ramri ummi zong ke ka va zau cang cho te ka ko ralkap i pattern of behavior a cawlcangh ning a kan tuahto ning hi zeimah cu aa khat pah ko. Cucaah hi thil hi khi thaizing kip tu ah a dong lai ka zum lo. I chim duhmi cu kan ADP camps kong hi uh, long term deuh ah khan ruah hau rua tiah ka ruat. Ah, si. Saya kan i lom tu ka pa ai. Wa hi kong ah kan hal mi chung ate tampi na bun ka le e. Vaya kan bia ruah dingmi kan i tinmi cu zei kan te kan ma lai kan i tinmi cu a tlamtling ngai cang ko tin ka ka ruat i mipi lei hna nih biahalnak an duhmi um hama i kan vun ngai lei mipi lei zong kha biahal duhmi nan um si kan cun hika zun ah kan pa zo tum bia kan pa te halnak caan kha kan vun in pek hna e makapi na kan na lung chung ummi te hi karlak te hen mipi kan vun ha hna karlaka chim na duhmi a um ma zai mu Minute sawmthum hrawng minute sawmthum le panga hrawng siseh law calo ahcun kan bia hi an ngai huam lai lo ka ti nain hi suimilam ka vun zau i suimilam pakhat te tling deng cang hi ka ruahnak ling pe tam deuh ka chim hi na kan chim ya ve ya mipi ca ṭha mi lawng te se ko te mi kan ka Vei ah tampi ruahnak zong ka kar deuh. Oh. Sining dia sining zong saya kadang dang si sining ka vun thei deuh ngai. Si. Mimun ha pa in o mun chim ko. Mimun ha pa in ti vei ah na lung chung um mi te ka vun hi hi tu leo kan ton mi kong se se cun kan mah chin mi phun zeikan ti le ramkip ummi ca zong ah siseh ti ka lungchung um ko i kan lai miphun hi zawn te cu kan i hmaithlak deuh tha ko na timi na ruah mi te te ah kha bantuk cu vai an hu deu chei ko selo pai kong hla kan chei ha mo ka ti su da ba tu zong ke na ka war mo we ni si si kan kan nu le ke na zong he kan ka pai pa we nang zong Na uar bak. Ka uam, ka uam. Hei hal ko ning lawan na hei chim ve ka. Pai kan ni di team tak ma sai tim de se. Pai mo tu kum mo. À, vậy à, à, chín kum phar ni kum mà kan tu cho. Ka si tu kum zong cho tuah cu upate nih tuah usiti cu an ruat asinain zeidah kan lawh te hngal te hnga chin kum thar kan tuah cu paih cu kan tuah ko lai e kho kong ku cu anu anu deuh ah sia pei pei ah hin kan ma europe europe ummi ka sti ka te kan europe le pei kan zo pa theu la ti ke zum nak nai kan europe ya pai mi hin a ho da na uar po si Sian nan i paih paoh kha cu ka zoh lengmang ko nai te nan i paih mi zong kha ka cawk e vai kha ngun lin uk le aro an i paih mi lio ta kha mu ate hi nan hi nan za ngai ngai ka ti ama belte tu tan kha tha chung lian kha kan som khumu ra i Ah rei zei ka ti lai practice lonak cu mu a sau hnga ka ti weight kan in tah ah kan tah lio khan in tang ah kan ka zo i ah hi hi cu ah vei chikhat lo te an hlot ko lai ka ti ka ti ding te si ko Si, mah kha lio kha cu aw, a amah amah kong hai hal te hai ve ning law, Aw. na laknak a lo a lo nak cu sau ke mi cu chung len a kom ngai mi kan si ti. Mah cu Aw. a si. E tuan ni lunglen an i pei lai a body le atu DC a vun rat a body kha cu tampi dong kha a thlau ti. Mm. Ah si. Ah thlau cun kanmah lei zong kate kan nau le kha an ṭhang chau tuk cang se ati ti awk an ṭha lo e vaya ngun lin uk le aro ni paim lo chu nai mu ro si si ka le a thong min tam piri te o o vai khi hi tin ka rot ngai chang tu chu an ma heavy weight so heavy weight an si ko i middle weight he te thasang kan pek lo si te ka rot ta chun na kha

atu zong hi kan tuah ahcun ka ruatmi cu US ah khan ngun li nuk nih tei cu Indianapolis ah khan mu Euro bak khan aro nih tei than cu si si si so anmah pan hi hi a pai zo cu ka ngai bak mi se anmah pan hi hi yin mah DC hna zong rematch hna zong mo Oh, oh, oh, oh. Kan ruat te, kan ruat, kan ruat te lo lai. Cucu, pai hi cu. Vaya, vun i ruat lo lama khacha kan i ngai ngai ko he. Oh, si se, si se. Hal nak te ka vun zau ta le mu. Hello. Kazon hin bawikam timi nan hal le tu hin US le Tuluk he um buai ngai ti si. Mah hin zeitin dah na hmuh ning ral hna tho kho hamaw ti kha zeitin a ruah ning singa ti kha bunin hal le ti kong te hi. Ah a si kho lo, aa ral thawh cu mei ah mei Tuluk le USB ral a thawh cicing a si ahcun vawleipi hi um ti lai lo pi. Cun vei kong ah khan inn man kong kha biapi ngai. Tu ka an vun ha tha thum chung thawn stik a khan ta mak kha zeitin dah a si lai timi kha an vun in hal. Atu tiang ah khan cun khakha defer an ti ti thawn kha si ko hnu ah khan back ṭhiamṭhiam lai. A thawnmi pawl cu vansan bia kha si ko. Si si. Cun katin biahalnak kan vun vai ta le. Oh. Saya kan vun ngak ta le te.

Si, vei ah biahalnak kha ka mun zoh tai te. Oil, oil. A halmi han in pa em. Ka zawn ahhin aa hihi a biahalnak a vun tuah i Salai Van Peng Lian timi nih a vun tuah i nangmah na cawlcanghnak a si le si lo cu ka vun thei lo nain thlanglei thlanglei Laitlang te thlanglei Chinland ah hin CNF an cawl an cawl le thil an tuahmi mipi nih theih awk a tlakmi theih awk a ṭhami um hnga maw ti kha an hal i CNF lei cawlcang oh, si mah biahalnak hi a biapi ngaingaimi a si i cucaah cun CNF nih biachimtu a ngei. Cucu Pu Ṭhet Ni a si. Pu Ṭhet Ni hal ah khan a ṭha bik lai tiah ka ruat. Si si. Hmailei zong ah kanmah zong nih har kho kan rak zuam te le. Si si. Tu vaya vam biak lian te mi nih abon in hal le ka hen Malaysia pudu lockdown kong he pe tlai in lai mi UN card ngei lo ca ah thinphang ok a um lai maw ti. Anmah ve ahkhin ICC i a ṭuanmi CRC maw asiloah atu anmah a ṭuanmi khi a hmun a ṭuanmi community upa pawl mu anmah khi hal hna selaw a ṭha bik lai tiah ka ruat i i ralrin tu ca ṭha atu bantuk ahhin cu i ralrin lei pok ca ṭha siseh ah ve ah ka vun zothlamari ko le ka le hin an halmi Aw, kaa te biahalnak ṭha a ngaimi, voi ah Salai Van Bawi nih a vun in halmi te kha kaa zoh. Malaysia le India ummi pawl caah ramdang kal khawhnak ding a lam um maw ti hi hi cu zeimaw zat cu na kan leh khawh kan ti ruahchannak. President US President Trump nih US President popoh nih President Trump lawng si loin US ram chungah hin kum khat ah zeizat dah ka lak lai timi pi kha biakhiahnak a ngei tawn. Cucu acozah kum in an tuak i October thla ni khat kha si. Acozah kum cu October thla na khat in September thla ni sawmthum a dong. Cu tikah ka zumh ning ahcun atu October thla chung ah hin zar khanak hrawng ah hin President Trump nih zeizat dah ka lak lai timi kha a thanh te lai. Nikum kha cu vawleicung pumpi hi thawngthei riat a ti. Cucaah cun Malaysia in atu hi tlawmte lawnglawng hi an rak lut kho. India lebang cu chimawk um lo, a tlawmte. Cucaah kanmah zong tu hi kan thinlung um ngaingai mi cu nikum kha kei kha Malaysia ka kal kho lo i Puja sang Cinza ka kal. Cun a raki an hua khan hi ka khan US a cozah kha kan ton hna i te. A khasi khabantuk kha tukum zong tu ding cu kan lung um i ni thaizing zongah van lei kan i ruah lengmang mi kha cun si ko sile cu atu thladi a maw asilo wa zun thla za khanak hrawng khi maw hi kong lo te hin sau deuh in i ruah kho selo e atu i le ka duh mi tu cu president trump nih autoba thla za khanak kha amin a thut lai zin ta kalak lai ti mi kha ma thing long long a khan kan i fiang te lai cun a dang pakhat tu cu US lawnglawng he ruat ti lo in atu Europe lei zong ah Sweden zong ah lei zong siseh Norway siseh Denmark siseh Australia New Zealand Canada lei zong hi ta kan chim tu lo atu US long US ti ti ti ti ti lo in ti zong kha ka lungum cu hi hi kong long te a dang te in thu than te usala thanga mo uh, saya tha tuk vai ah mipi zong kha nan biahalmi nan lung ah khan hika kan pa zo tu ngung a rian tuannak tampi nan a rak theimi nan si lai te zumnak ka nei i refugee kong le ram dang suanak kong ah hin cun caan kha kan lak than te le mi zom te le mipi zong ne khan kha caan na khan tha zan rakam pe thano te kha ka zong kem zong ne mun chim chi ve ka du Kaa zawn hin US lei kong an halmi hin tal deuh a si lo. Kaa zawn hin ahodah na zumh deuh ti si? Election hi kan chim cang ko na ti khan, tu an lung a um ngai, na ruahnak theih an duh ngai rua. Trump na maw a lak Trump Trump hi a ngah than lama siloah Joe Biden dah a ngah than na timi kha ho dan a zum deuh timi kha an an vun in hal a tuan tuk ri ani ani debate ri lo chu ngo debate ma voi thum khot voi thum kheng te debate an to lai ma debate an to an hua khan a fiang te le a tu ka ti ban to khan September thla le ya kan all to ba thla le kan rak hal than kho lo ka lunghrin deuh lai tiah ka ruat. Atu ka ka zun hin Malay le India lei kong i an umnak kong i ram thumnak chuahnak kong hi an an thei du ngai i tuan na to ko le kan zong an vun hal than Jordan po non ka an vun hal du ngai i vaya hi kong hi chu ruah than hrim ding kha vaya mi pi zong kha atu cun kan in let kho rih hna lo ti ko hna usih ti. Vei atu hi cu hi suimilam pakhat le minute hlei khat a si cang hi. Vei a kan i lawm tuk atu ka pa nang mazong te hi bantuk in nazi pakhat chung kan i ruang na cheu chung hrong kan na ten naman lo tuk bio le thil dang na to leo si ko na ten atu bantuk in chan na kan pek cha kan i lawm tuk e ruang nak tampi zong na kan cheu vei mi pi cha than hem nak tampi kha a chuahpi le ti kha zumnak zong ka nei i tuteng kan biaruahnak cu ka zun hin tihin mipi zong kha ngaihthiam kan vun in hal hna kan pa sin thei du mi thil tampi um nam mo lo ma le chang na khan kan ni ruah than te hna lai e ka pa kan ni lom tuk ve a ni tong kho e hello kei zong ka lom tuk ve mang tha ko gun lo